א גוטן טאג חשובע און טייערע צוהערער. די וואס פארשען פרשת חוקת פארציילט אונז די תורה אז מרים איז געשטארבן, און די תורה איז ממשיך ס'איז נישט געווען קיין וואסער פאר די אידן צו טרינקען, און די גאנצע פרשה וואס איז ממשיך. שפעטער אין די תורה אין די פרשה טרעפט מען נאך א זאך. אהרן הכהן איז אויך אוועק פון דער וועלט, און די תורה פארציילט אונז אז די אידן האבן געזען אז אהרן איז געשטארבן, און די כנענים זענען געקומען מלחמה האלטן, דאס זענען געווען די עמלקים באמת, רש י ברענגט פון חזל, וואס הייסט די אידן האבן געזען? זיי זענען געזען געווארן. פארוואס? ווייל די אידן האבן געהאט אן ענני הכבוד וואס האט זיי ארומגענומען און זיי באשיצט, און יעצט זענען זיי געזען געווארן, און ממילא זענען די עמלקים געקומען מלחמה האלטן. די גמרא איז מסביר וואס א שייכות האט דאס אז מרים איז אוועק און ס'איז נישט געווען קיין וואסער, אז אהרן איז אוועק און ס'איז נישט געווען קיין ענני כבוד. זאגט די גמרא, דריי זאכן האבן די אידן געהאט אין די מדבר וואס האט זיי געגעבן וואס זיי דארפן, זייערע גשמיות'דיגע באדערפענישן. זיי האבן געהאט מאן וואס זיי האבן געגעסן, דאס איז געקומען בזכות פון משה רבינו, זיי האבן געהאט וואסער צו טרינקען, דאס איז געקומען בזכות מרים, אזוי מ'זאגט טאקע די וואסער איז געקומען פון די בארה של מרים, און זיי האבן געהאט אהרן הכבוד וואס דאס איז געווען בזכות פון אהרן הכהן, יעצט אז מרים איז נישט דא, איז נישט געווען קיין וואסער צו טרינקען, יעצט אז אהרן הכהן איז נישט דא, זענען די נאנא כבוד אוועק געגאנגען. זאגט אבער די גמרא אז די אלע זאכן זענען צוריק געקומען סוף כל סוף אין זכות פון משה רבינו, וואס לכאורה איז כדאי צו קלערן, קודם כל, וואס א שייכות האט יעדער פון די דריי צדיקים מיט דער זאך וואס אין זייער זכות איז געקומען? משה מיט מאן, אהרן מיט די ענן הכבוד, מרים מיט די וואסער. און צווייטנס, אויב ס'האט טאקע א שייכות מיט דעם צדיק, איז וואס איז פשט אז סוף כל סוף איז אלעס צוריקגעקומען אין די זכות פון משה רבינו? און בכלל ווייסן דאך דעם כלל, תורה איז מלשון הוראה, תורה קומט אונז לערנען ווי אזוי זיך צו פירן, די תורה איז נישט קיין מעשה ביכל וואס פארציילט אונז מעשות וואס איז געווען אמאל, היסטאריע. וואס וויל אונז דא די תורה פארציילן מיט דעם? וואס האבן אונז א הוראה דערפון? אין די פארברענגען פון י' בית תמוז תשנ י ג, וואס איז געדרוקט אין לקוטי שיחות חלק ב' עמוד דרײַ הונדערט איין און דרײַסיק, האט דער רבי דאס ארומגערעדט בעבודה. די דריי זאכן וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אין דעם מדבר זענען דריי פארשידענע סארט זאכן. דיין אנע כבוד, דאס איז א זאך פון אינדרויסן, דאס באשיצט אונז פון ארום און ארום. דיין אנע כבוד האט געהארגעט אלע נחשים ועקרבים, אלע שלענגען עקדיסן וואס זענען האבן זיך געדרייט דארטן אין אין מדבר, ס'האט פלאך געמאכט אלע בערג, שמלתך לא בלסו מעליך די קליידער וואס מ'האט אנגעהאט די גאנצע פֿערציק יאר איז נישט געווארן פארפוילט, דיין אנדער כבוד האט עס געוואשן און געביגלט, ס'האט ארומגענומען די אידן און זיי באשיצט פון אינדרויסן. דער מן, דאס איז זאכן וואס מ'האט געגעסן, דאס איז אריין אין דעם מענטש, דאס איז געווארן א חלק פון דעם מענטש, און דערנאך איז דא וואסער. וואסער מצד עצמו שפייזט נישט א מענטש. דערפאר איז די הלכה אז ווען ס'קומט צו מאכן א עירוב, בכל מערבין חוץ ממים ומלח. מיט אלעס קען מען מאכן א עירוב. חלה, פיש, אייער, וואס ס'זאל נאר נישט זיין. מיט וואסער קען מען נישט מאכן קיין עירוב. פארוואס נישט? ווייל דאס איז נישט קיין עסן וואס שפייזט. וואס טוט וואסער יא? נאכדעם וואס מען עסט, און די עסן גייט אריין אין די מענטש, די וואסער מאכט זיכער אז די עסן גייט אריין אין אלע אייווער הגוף, ס'ווערט גוט אריינגעזעצט און יעדע אייווער פונעם גוף באקומט איר חיות וואס זי דארף פונעם עסן. אט די דריי זאכן איז אויך דא אין תורה. תורה האט אויך דריי פארשידענע אספעקטס, דריי פארשידענע חלקים פון דעם תורה. מיר האבן פריער געזאגט, תורה איז מלשון הוראה. תורה איז מ'לערנט תורה, וואס מ'זאל וויסן וויאזוי זיך צו פירן, דאס איז אזוי ווי די חלק פון תורה וואס אזוי ווי דער מנ מנ איז גייט אריין אין א פנימיות, ס'גייט אריין אין די מענטש און ס'ווערט א חלק פון די מענטש, במילא איז דא חילוקים פון איין איד מיט א צווייטן איד, יעדע איד האלט אויף א אנדערע מצב. אזוי אויך לערנען תורה, ס'איז דא איינער וואס איז גענוג פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, יעדער איינער האלט אויף א אנדערע מצב. ווען ס'קומט צו מקיים זיין א מצוה, איז טאקע די מצוה אליינס איז יעדער איינער מקיים די זעלבע, אבער די הידור מצוה, ס'איז דא ביי איינער וואס האלט ביי דעם, דארף ער טאקע מקיים זיין אלע הידורים, ווען ביי א צווייטן ווי אין לשון חזל, מחזיר כיער, עס קוקט אויס ווי ער האלט זיך גרויס, אים פאסט נישט ער זאל טון די אלע הידורים. אבער די ערשטע, אז ער טוט נישט א הידור, איז עס א שאלה פון חילול השם. דאס איז די ענין פון מן, מען טרעפט טאקע ביי די מן, מן איז געווען פארשידענע מדריגות, ווי חזל זאגן אז ס'איז געווען געוויסע וואס האבן געדארפט שווער ארבעטן מיט די מאן אז ס'זאל ארויסקומען עפעס א גוטן עסן, און ביי אנדערע איז עס געווען זייער פשוט, ס'איז געווען א צדיק האט געהאט איין אופן ווי ער האט באקומען די מאן, און א רשע א צווייטע אופן ווי ער האט באקומען די מאן. דאס איז די ענין המן שבתורה. דערנאך איז דא די ענני הכבוד וואס באשיצט פון אינדרויסן אין דעם תורה. בשעת א איד דארף ארויסגיין, דארף אריינגיין אין מדבר, א מדבר אשר אין בו מים, וואס דרייען זיך דארטן נחש סרא ועקרב, דארף אריינגיין אין וועלט, די וועלט איז א עולם הקליפות והסטרא אחרא, א מענטש דארף קענען שטיין אקעגן דעם וועלט, פון ווי האט ער די כח דערפון? די מסירת נפש וואס א איד האט. יש שישים ריבוא עושות לתורה, יעדע איינציגע איד האט די זעלבע שייכות צום תורה. נישט קיין חילוק א צדיק אדער א רשע. אזוי ביי די ענני הכבוד. די ענני הכבוד האט ארום גענומען אלע אידן. נישט קיין חילוק ווער. אפילו דער איד וואס האט געטראגן מיט זיך פעסל מיכאל. איז געווען אין ענן הכבוד. דאס איז די חלק התורה וואס יעדער איינער האט די זעלבע די מסירות נפש וואס יעדע איד האט. פרידיגער רבי האט אמאל פארציילט אז בשעת די צווייטע וועלט מלחמה ער איז דאך געווען ביז מען האט אים ארויסגעראטעוועט איז ער געווען סטאק אין ווארשא און ס'איז געפלויגן באמבעס און ווי זיך געלאפן באהאלטן אז די באמבע זאל חס ושלום נישט פאלן אויף די מענטשן, איז אויסגעקומען אמאל אז מ'איז געזעצן אין איין באהאלטעניש, די פריערדיגע רבי, צדיק הדור, פשוט'ע מענטשן, שוואכערע אידן, ביז אזעלכע מענטשן וואס האבן קוים קוים געוואוסט אז זיי האבן עפעס א שייכות מיט אידישקייט. און ס'איז געפאלן באמבעס פון אלע זייטן, און אז אמאל געפאלן א באמבע נישט ווייט פון וואו זיי זענען געווען, האבן אלע צוזאמען אויסגעשריגן שמע ישראל, ווייל יעדע איד האט דער מסירות נפש, אמאל איז עס באהאלטן, עס דארף ארויסקומען, אבער ווען ס'קומט ארויס, צו ווייל מען פועל'ט אויף דעם מענטש ארויסקומען, צו דער מענטש געפינט זיך אין א מצב אז ס'קומט ארויס, צי אז מען זיצט אין די ד' אמות פון דעם נשיא הדור פון דעם יחידי הכללות קומט ארויס די יחידה שבנפש די מסירות נפש, וויאזוי ס'זאל נאר נישט זיין, דער איד האט די כח המסירות נפש. דאס איז די ענין פון דיין הנאה הכבוד שבתורה. אבער כדי די ענני הכבוד און די מאן זאל אנקומען צו יעדע איד, דאס איז די ענין פון מים שבתורה. חזל זאגן, שטייט אין תניא, פרק ד', מים מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אזוי אויך איז תורה קומט אראפ ממקום גבוה למקום נמוך. תורה איז דאך א געוואלדיגע חכמה פון דעם אייבערשטן. דער אייבערשטער האט אראפגעברענגט דעם תורה אז יעדע איד קען האבן א שייכות מיט דעם. תורה שבכסף, אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען זאגט, מען זאגט נאר די אותיות התורה, האט מען שוין א שייכות מיט תורה שבכסף. און תורה שבעל פה, וואס מען דארף יא פארשטיין, אבער אפילו מען פארשטייט פשוט'ע פשט, נישט קיין טיפע לומדות, דאס ברענגט די ענין פון די ענן הכבוד און די ענין פון מאן צו יעדע סארט איד. די דריי חלקים אין תורה האט א שייכות מיט די דריי צדיקים. משה רבינו, ער איז געווען א רועה ישראל, ער איז געווען א פאסטוך, וואס ווי דער מדרש פארציילט, נאכפאר ער איז געווארן דער רבי פון כלל ישראל, וויאזוי איז ער צוגעגאנגען צו די פאשענדע שעפסעלעך, ער האט געמאכט זיכער אז די קליינע שעפסעלעך האבן ווייעכע גראז, די גרעסערע שעפסעלעך האבן מער שטערקערע גראז וואס זיי קענען, משה רבינו מאכט זיכער אז יעדער איד באקומט דאס וואס ער האט, דאס וואס ער דארף, דערפאר איז די מן געקומען בזכות פון משה רבינו. אהרן הכהן, אוהב את הבריות, ער האט ליב יעדע איד, אפילו אזא מין איד וואס מען זעט נישט אין אים קיין שום מעלה, די איינציגסטע מעלה איז אז ער איז א בריה פון דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אים באשאפן, ער איז אוהב את הבריות, ער האט ליב יעדע באשעפעניש פון דעם אייבערשטן. און דורך דעם איז מען קרוב אל התורה, ער ברענגט זיי נאנט צום אייבערשטן, אז אפילו זיי האלטן נישט דערביי, זאל ביי זיי זיך אויפוועקן דער רצון צו טון די מצוות. דערפאר איז אין זכות פון אהרן געקומען די ענני הכבוד. מרים, ווער איז זי געווען? זי איז געווען פיל אין די צייטן פון די אידן אין מצרים, ווען פרעה האט געלאזט רופן די מיילדות, די וואס האבן געמאכט די קינדערלעך ווערן געבוירן, און זיך פארנומען מיט זיי, געמאכט זיי זאלן זיין קאמפארטעבל, זאלן אויסוואקסן, פיל איז אין מרים, זי האט זיך פארנומען מיט די קליינע קינדערלעך, זי האט געזאגט פאר עמרם, דו האסט זיך אפגעגעט פון די מאמע יוכבד. דיין גזירה נאך ערגער פון פרעה'ס גזירה, פרעה לא גזר אלא על הזכרים, אלע האבן געהאט א חשבון, אבער מיר האבן געוואוסט איין זאך, מען דארף אריינשפרינגען מיט די גרעסטע מסירות נפש, ווייל נאר אזוי קען מען צוגרייטן א דור וואס גייען מקבל זיין די תורה, ווי יעדער האט געקענט דעמאלס זאגן זה קלי וענווי'. מיר האבן געווען די וואס האבן געמאכט זיכער אז ס'זאל אנקומען די תורה צו יעדע איינציגע איד, און ממילא איז אין איר זכות געקומען די ענין פון מים, וואסער. נאכדעם ווען מרים איז אוועק איז שוין נישט געווען קיין וואסער, ווען אהרן איז אוועק איז שוין נישט געווען קיין ענין הכבוד. אבער ווי פריער געזאגט, דאס אלעס איז צוריקגעקומען אין זכות פון משה רבינו. וואס איז פשט פון דעם? משה רבינו איז אין אינידעך מאן. וואס איז פשט אז אין זיין זכות איז געווען נישט נאר מאן נאר אויך די באייר די וואסער און אויך די ענין הכבוד? דאס הייסט א רבי? דאס הייסט א רועה ישראל? טאקע ער האט זיין ענין, זיין ענין איז ממש אזוי די ענין פון מן צו כלל ישראל, אבער ווען ס'האנדעלט זיך פון א מצב אז מ'דארף האבן אויך אנדערע ענינים, ס'איז נישט דא ווער זאל עס טון אבער כלל ישראל דארף עס, לייגט ער זיין ענין אין א זייט און ער פארנעמט זיך מיט אנדערע עבודה, מיט די עבודה פון מרים, מיט די עבודה פון אהרן, כדי צו מאכן זיכער אז יעדע איד האט וואס ער דארף צו האבן. אז א רבי וואס ער דארף פירן כלל ישראל גרויסע ענינים, מען דארף מגלה זיין תורה, זעט א פשוט'ע איד וואס מען דארף מיט אים לערנען אלף בית, צי א' ווייסט פון תורה און מצוות, אדער אפילו א' ווייסט כפשוטו אבער דער פלעם מיט דעם די אותיות פון א' ווייסט, זעצט ער זיך אוועק און ער לערנט מיט זיי. מען שטייט דאך אין די טעג פון ג' תמוז יט ב' תמוז איז אפשר כדאי אין א מאמר המוסגר צוצולייגן, דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן די פרידיגע רבי, יעצט ביי סטאמאס די קומענדיגע וואך וועט דאך זיין די חג הגאולה פונעם פרידינגער רעבען, אז די פרידיגער רבי באמת איז געווען א חבד רבי, וואס איז חבד? מען לערנט חסידות, די רבי זאגט מאמרי חסידות, דאס איז זייער ענין, פון די אין די זעלבע צייט. וואס ער האט געטון די זאכן, געזאגט טיפע מאמרי חסידות און גערעדט מיט חסידים וועגן עניני חסידות, איז ער געווען פארנומען צו מאכן זיכער אז יעדע אידישע קינד לערנט אלף בית, געעפנט חדרים, געשיקט מלמדים, געעפנט מקוואות. איי איז זיין ענין די חבד רעבע צו טון עניני חסידות, אבער אז יעצט דארף מען דאס לייגט ער זיך אריין אין דעם אינגאנצן. ס'איז אינטערעסאנט, פרידיגער רבי זצ ל איז דאך ארעסטירט געווארן תרפ ב ז ל, איינע פון די גרויסע זאכן וואס האט צוגעברענגט צו זיין ארעסט, עס איז שוין בכלל געווען אויף אים אסאך, די קאמוניסטן, די יו ע סעקציע האבן געהאט אסאך פראבלעמען מיט אים, אבער עס איז געווען פורים קטן תרפ ב ז ל, איז ער געווען אין מאסקווע, אין דעם גרויסן שול האט ער פארברענגט, ער האט געזוכט דארטן א טיפע חסידות, א טיפע מעמד חסידות, וקיבל היהודים, דארף ר' שפיי זיין, יעצט האט מען דאך געלערנט דעם מאמר ואתו תצוה פונעם רעבען וואס איז מיוסד אויף דעם מאמר, טיפע עניינים, וואס איז דאס א איד, און די אמונה פון א איד, און ווי די אמונה קומט אריין בפנימיות דווקא דורך משה ר' מהר ם וואס איז פשט די אמונה, טיפע עניינים. און אין דעם זעלבן פארברענגען האט ער אויכעט געשריגן אז מען דארף געבן די קינדער פאר חינוך, אידישע חינוך. מען האט אים דעמאלס געזאגט ער זאל זיך היטן וואס ער רעדט, ווייל די קאמוניסטן האבן דארטן געשיקט שפיאנען הערן וואס מען גייט דארטן רעדן. ער האט נישט געוואוסט פון קיין מעשה'ס. מען דארף רעדן צו אידן וואס מען דארף צו רעדן, א מאמר חסידות, וועגן חינוך. וואס כלל ישראל דארף דאס דארף מען געבן. און קומענדיג פון ג' תמוז קען מען צולייגן אויפן רעבן, ווי ס'איז ידיעה, דער רבי בטבעו איז געווען זייער זייער א צוריקגעצויגענע באהאלטענע מענטש, א הצנע לכת מורא'דיג, ער האט נישט געוואלט האבן קיין שייכות מיט אנדערע אנדערע מענטשן זיך מגלה זיין, נישט קיין עסקנות, אפילו די אלע יארן וואס ער איז געווען רעבע און ער האט געדארפט פירן כלל ישראל, איז רוב פון טאג איז עס געווען פאר זיך, זיין התמדה, זיין שקידה, פון געזיצן און געלערנט, און און און פשוט זיין אייגענע עניינים, אבער ער האט געוואוסט אז ס'איז דא א כלל ישראל וואס דארף אים האבן, איז ער געווען פארנומען מיט יעדע איד, א פשוטע איד אין די אנדערע עק וועלט, מיט גרויסע פאליטישאנס, מיט וואס ס'זאל נאר נישט זיין, וועמען כלל ישראל, פון כלל ישראל וואס דארף אים האבן, איז ער דארטן געווען גרייט. מיין עבודה, יענעמ'ס עבודה, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, וואס דארף מען יעצט טון? וואס עד כאן איז די מאמר המוסגר? פירט דער רבי אויס אינעם שיחה די הוראה פאר יעדן איינעם. יעדע איד האט דאך א ניצוץ פון משה רבינו, ווי שטייט אין חזל, און אין תניא ווערט ארומגערעדט, יעדע איד האט א ניצוץ פון משה רבינו, ווען מען זעהט א איד וואס מען דארף אים מקרב זיין, מען דארף זיך אראפלאזן צו יענע איד, זעהן וואס יענע איד דארף האבן, יא מיין ענין, נישט מיין ענין, איך האב מיין אייגענע עבודה, דער איד דארף דיך האבן, דער איד דארף אז דו זאלסט זיך פארנעמען מיט אים, זאלסט אים מקרב זיין לתורה. און במילא טו עס. פיר די רבי אויס מיט א ברכה אז די אייבערשטער זאל העלפן אז אז מען איז מקרב א צווייטע איד וועט די אייבערשטער אונז מקרב זיין און אונז געבן אלעס וואס מען דארף, און די עיקר אז ס'וועט זיין ועשי לי מקדש וואס דאס דארף קומען דורך יעדע איינציגע איד וואס דורך דעם וועט זיין ושכנתי בסוכם. א גוט שבת.